Hmm. Ah, kuti vamunogoya makandisungira fesi pano kwakanaka kwemi muri kutarisa kusaidi mandiona kwakanaka wakana ndichitochwaniswa ndatsa kutasa kwandona naye ikoko pandakauya panapa imimi handi makanditi nditsvage 1000 ndikuitira kuti murume wangu adzoke izvi nezvi ndanzwa hakuna kana murume wangu adzoke muka zvese ndikaita hapana chandisina kutomboita nhai wenda kuda zvinhu zvemechi kuda idzo 21 days dzashe dzakwana here dzava kutondivinga panapa uchindivingira nyaya yekuti anzi murume wako adzoke kana ndakati after 21 days iafter 21 days handakuti after two days achiyera makati after 21 days here imi ende akati 21 wakanzi wasenge ndakati chi mm, achiyeraka zvese ndakaita zvekuti inini nditore puu yembwa ndiise muchigubhu ndinwe zvese ndakaita hapana kana chakabuda chera muchindidzvisa netsvina netsvina netsvina yangu zvese nemvura yangu yandinogeza muchinditi ndibike ndinwe zvese hapana kana chamusina kumboita makundiudza kuti makanditi 21 days 21 days ndedzei dzamakandititinokutadzisa kuti udye zvese izvozvo iwe andi wakati uri wati murume wako adzike handi zviro kwaya kuchitaura panapa makambobatsirani munonyasobatsira here ngangoda kungotora mari dzevanhu muchiwauya zvakanaka iwe pawakauya kwandiri uchindipa mari yako uchinditemba ukanga wanzwana kanga abatsirwa chera hamusi kuita system yekuti munonotsvaga vanhu vanonyepa kuti munobatsira muchidya mari dzevanhu aiwa chera kura kwangu kuno kwese manje mari yangu ndayozotora mari yangu ndina ndayozotora kana uri kuiona payakanamira pandiri izvomuri muri kumbotemba nei kwachera achera ndichenda anokusungisai mune matambutsamba asina ati ekushopera ah, munawo here munawo here inorapa ayewa chera kana mukutoti kwamakatiendesa kusango mukanditi enda unogeza pakati pamharadzano usina eh. kupfeka ndikaenda ndikapotsa ndoonekwa nevanhu ndichigeza pamharadzano ah. achihera muchinditisa zvokana wakatopotsa kana pana ziso rakatongokuona uri pakati pazvova kutoti wakatokanganisa mhiko achihera munofunga kuti ndetedza here kuonekwa ndimurokesheakati unoendawo kuzvi 9 9 10 10 zvino kana yokaenda kumahalf 7 8 vanhu vangaratidza kukuona ende kana wakatoonekwa pane ziso rimwe chete rakatongokuona uri pamharadzano zvinoti wakatoputsa mhiko totangidza kuti one ndotangidza futi kuti one ndoita zvinhu yachera saka ndopakaporonga ndopakaporonga inini murume wangu ndomuda chera zvese kana kusara ndisina kana ah. hembe ndingatosara nokuti pane kuti nyika yatise kuti ndakatizwa nemurume zvataa kutoita pakapa eh. zvakutoda kuti pabikwe sadza rechikaranga nehuku yacho yechikaranga tobika takaisa mushonga mukati imomo uchideedzera zita rake wakatarisa kumadokero ndokutoti takutotanga futi nekuti apa kapa iwo ndokakanganisa miko iwe ndiwe wakaonekwa neziso rakakuona ndakati pakangoita ziso rimwe chete rinongohuku yacho ndimuchatengera chera aiwa eh. ana murume anaudzoka ndine iko ndiwe pamusoro pethousan foti ah. 1000 yakatokanganisika pakuti iwe ziso ndo rakakuona ah, achiyera musadaro vedu achiyera achiyera shuwa achidzoka here anodzoka ah, achadzadzoka ne sikamati ndinouya nehuku yechikaranga ne huku yechikaranga eh. pari kudiwa ufu wezviyo eh. pari kudiwa rweiko usavi eh. rweiko rweiko usavi iya ine girini ichiri kuwanikwa ine kamombe ichiri kwani iyoyo yemugaba iyi eh. iyoyo eh. nemafuta two liter eh. neonyeni nemadomasi asina kwete mabrekeji rakati simbei ndowaunoya tonozvikumbirira kusango tichizvisumira chiti chete hapana zvimwe aiwa pakutodiwa nebhuru bhuru reyachera ai ari batsirwa ndini yaka ndini bhuru remombe kana uchibhuru remari ah. aiwa Mukana zvekutamba neni ka ndokautongo kumonyera nyaya idzodzizi. But kumonya kuita sei nhaya chera? Ah, ndatotaura ndatotaura shona hombe chaiyo ndatotaura shona huru. Tsika ndonotsvaga ndonotengesa firiji yangu achera muide kwandikakupa firiji. Aiwa ndisina firiji. Ndati ndiri kuda izvo zvandotaura zvedu. Nenya ne ne ne uke chikara. Saka nditsvagire ka bhaya anoda tenga firiji yangu ndione utenga zvinhu ah. zvacho. uchiri kuda kuti murume adzoke akaona kuti une zvimwe zvawava kutofungaachera ndofa nemhiko dzandakabata ndakakuudza kuti ziso rimwe chete rikangokuona uri pamharadzano chete zvaendwa saka ndofa hatina kuti uri kufa wakakanganisa mhiko saka ndonouya neizvozvo ndonoya nezvandataura izvozvo izvo uone kuti hauye Hey, vanongomisa rusiketi vanhu havagone kuzvinamatira basa kuda kupfugama pfugama muzvimbuya manje ini ndinomudya mari yese kusvika apera kuti try he mari yangu yandakakupai he zvakazodii zvikadi ndiri kutoda bhuru upfu hwezviyo fanira kudai mazuva ano bp yangu yakakwira kudai so inenge ichida sadza rezviyo huku yechibhoyi ndakaisa ndakaisa kaonyeni kadomasi kasina kasina kumbo kasina kumbogumana nemamwe zvakanyanya ah, ndezvekutamba neni mukadzi akandipa bhuru kudai ah, notenga zvangu machira angu eretso ndichitenga yese nezvuma zvangu ndichitenga zvangu ayasoona kuti ndinobatsira zvemashuwa ajaidzwa mwana uyu ano